Abusuafoɔ ma yɛma obibia very good morning ɛmfa mmra Mandatus TV ɛne your first day a wohwɛ page na wobɛ subscribe na wo nso wahyɛ leave you comment na like page no ɛnso ɛtumi ɛfa ɛma yɛn da bia yɛba yɛde transfer stories ɛtumi ɛde bɛdan wei ɛyɛ the home of ɛno a local and foreign sports ɛne ni no nso wo nsa ɛtumi ɛka one team One dream nea ɛpɛ sɛ ɔyɛ nyinaa no sɛ ɔbɛ subscribe na wo nso no woatumi ahyɛ na wa like page no na woatumi a leave wo comment ntɛntɛn so ɛnɛ yɛkɔhyɛ nsɛm no ase nso atumi de afiri Bikye United fo aberanteɛ ne din ne Francis Twene Asoeɛ aberanteɛ dada bi ama kan atwerɛ sɛ ɔno deɛ mene na ɛna ti fi baako mu nti ɛnɛ no meka ne ho asɛm a na menim baabi a mefiri atumi ɛba Heart of Oak ɛne Bikye United team no atumi adi nkɔmɔ a nkɔmɔdidie no akɔ anim yie paa aberanteɛ Francis Twene Hartfog rehwɛ sɛ wɔn nsa betumi aka aberante no aka tuni aborɔ na Timan ne Hart of Folk wɔn ne Timan de no bɛkyɛ United atumi awie saa ade no. Nea ɛteɛ ne sɛ valuations no aka kakra bi na Hartfog atumi amiiti. Sɛ Hartfog tumi miiti deɛ a, aberante Francis Twene Wɔn deɛ personal terms no wɔne Hearts of Oak team no awie a, wɔbɛkɔ akɔsi n'akan nso de ama wɔn. Ɛne latest ɛfiri Accra Hearts of Oak asoɛeɛ baeɛ de bi nso reda wɔn. Yɛnkɔ korɔbea Kumasi, Asante Kɔtɔkɔ. Aberanteɛ a ne din ne Emmanuel Sarkor deɛ wonim sɛ ɔfiri Nkoranza Warriors ɛna ɛtumi ajoine korɔbea Kumasi, Asante Kɔtɔkɔ. Wɔne aberanteɛ Kwame Poku ɛna ɛfiri saa team no mu bɛsi akan de ma Asante Kɔtɔkɔ team no. Latest a me nsa reka ne sɛ Prosper Nartey Ogum, yes, coach papapaa. Nea me nsa reka ne sɛ ɔpanin no ama green light no sɛ nne no, ɛɛ m'aberanteɛ no din ne Emmanuel Sarkoo deɛ ɛbɛtumi adwane kɔtɔkɔ pre-season no na wɔatumi asɛse no sɛ ɔbɛtumi de no aka ne plans ho a, ɛno ne latest a me nsa reka Mede ho nsɛm no ɛtumi ɛde ɛda wo ɛwɔ Mandatus TV subscribe na hyɛ na leave you comment ɛhɛ yi na wobɛnya de home na ɛno nso bibia nso ɛtumi ɛkɔ ɛka transfers ho a ɛhɛ yi na wobɛtumi anya stories no nyina ɛnso ɛde afiri ɛnɛ yɛntoa so na yɛmfa yɛne ɛmfa nkyerɛ mu ɛnso ɛwɔ team a ne din ne. Medeama Sporting Club wɔn nso wɔn asɔeɛ. Aberanteɛ a ne din ne ɛno ɛyɛ Vincent Atenga ɛyɛ former player ɛma team no ne Accra Hearts of Oak. Madi kan abɛyɛ story no ɛde ama wɔ Fiasa Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ na wɔn ɛrehwɛ sɛ wɔn nsa ɛbɛka aberanteɛ wei ɔyɛ dependable defender this season no game a ɔtumi ɛbɔ ɛma Medeama na biribi a ɛnso ɛtumi ɛsɔ ani. Latest a me nsa ɛka ne sɛ saa deal no wɔanhwɛ yie a ɛntumi nyɛ adwuma saa deɛ no wanhwie a ɛbɛyɛ off na metete nsɛm bi sɛ Nsuataman FC wɔn ani abere wɔn rehwɛ sɛ wɔn nsa bɛtumi aka aberanteɛ no san so ɛna yɛsi Aduana Stars nso ɛnenam nkyɛn san so ɛna owura mu a team a ne din ɛne ɛno no ɛyɛ um, Bekyɛ United nso hwɛ sɛ wɔn nsa bɛtumi aka aberante no Korɔbea Sante Kɔtɔkɔ wɔn aso yɛ aberante no ne Christian Adai ɛyɛ goalkeeper ɛde ɛma Tema Youth na latest a Me nsa reka ne sɛ wɔn ani abere paa a after sɛ wɔatumi ne Tema Youth adidi nkɔmmɔ a wɔhwɛ sɛ wɔn nsa bɛka aberanteɛ no din ne Evans um, Owusu, yes, Evans Osei Wusu ama no abɛsi n'akan ɛretumi ɛredi ama wɔn no. Ɛɛ, yɛsi kɔrɔkɔ egu so wɔn san so ɛredi nkɔmmɔ hwɛ sɛ wɔn nsa bɛka aberanteɛ no din ɛne ɛno yɛ Christian Adai, goalkeeper ama no abɛsi n'akan ɛredi ama Asante Kɔrɔkɔ Bobokuo no. Wɔn bɛyɛ first choice goalkeeper. New Testament sɛ ɛka no sɛ Kwame Ban ɛyɛ likely sɛ obetumi akɔ nti ɔkɔ deɛ a Christian ade ba bɛhyɛ no anan subscribe to Mandatus TV na leave you comment na bibia ɛnso ɛntumi ɛnkɔ ɛne subscribe subscribe na ama page no nso ɛntumi nyɛ subscribers nyinaa no ɛnkyase nkɔ ɛne Nyankopɔn nhyira ɛnkɔ ɛma mo